Sungat äleminiň ýaş ýyldyzlary. Abadan Halmedowadan gyzykly sahna arkalary. Hemmesi we ondan hem köpüsi az wagtdan ýekşenbe sowgadynda.
Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşenbe sowgadynyň adyndan ähliňize salam! Ýaýlymyň başynda sungat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň.
Sungat älemi ýene reňkli hepdäni yza galdyrdy. Geçen hepde sungat äleminde Näme täzelikler bolduka? Reňkli hepdämiziň başyny bu gezek hem Resul Sahadow bilen başlaýas. Resul Sahadow-dan janly sesde Owadan kower! Asman uçalyr, bulutlar geçelir Ýagyş bolup düşäli Firýuza hem Täzelikler bilen geçen hepdämizde öz reňkini goşupdyr. Firýuzadan. Kimler bilen dowam edýär? Baka Media Show'dan. Bulanmyjak. Alňasap gözel ýene seni Aklyny ýitiren däli kimin Ynanmasaň gel gör içimi Gör içimi Eliň bolsa ýitgetmezmi Wagtyň

Sen düşdüň gözümden. Seni bagyşlasam yndan sylamaryn özümi Sen diýip urýan ýürejigim ýok indi Ýaşlyk göterdi baryny Huşumy kakdym tapamok aňymy Ýalan soňa baka özüň ynanýaň Tamam soňky duralga men-ä sowýan Aýdýaňam welin düşünemok Şu gezeg-ä bagyşla men senden oňýan.

Geçen günlerimizde ýaş aýdymçy Oraz Hekiýewiň täze klipiniň backstejine myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Klip pursadynda Oraz Hekiýewe şeýle soraglar berdik, Bu günler näme täzelik edýäňiz? Aý täzelik, ýep-ýakynda täze klip çykýar, täze aýdym bolsa wäşik bolmasa ýigrenmän. Tazy Bäşim nagara aşagynam neme adatdyr diýip geçmeli klibini Merdan Geldiýew M klip. Iň gorkýan haýwanyňyz näme? Gorkýan haýwanyma ýoklar ýylan näme şu soňy salam. Telefonyňyza gelen soňky sms okap bilersiňizmi? Hawa geldim. Geldim. Hawa. Näme diýýär? Aý bir geldim sms. Sizi iň köp kim güldürýär? Iň köp.

Geçen günlerimizde ýaş aýdymçylarymyzdan biri bolan Seýdullahyň täze klipiniň backstageini şeýle şekile geçirdik. Klip pursadynda ýaş aýdymçymyz bilen Şeýle söhbetdeşlik gurnadyk. Bu günler näme täzelik edýäňiz?
Bu günler täze klipler Guraç Studio bilen düşýär. Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýseňiz? Günlük tertip, günde irden turýan. Maşgalam bar, çagany çaýjyga äkitýän. Ondan soň özüm işe gidýän, işleýän. Soňam studiýa ýene. Iň gowy görýän ýa-da köp ulanýan stikeriňiz?
Gülýän stikerler köp ulanýan, sebäbi özüm biraz şadyýan oglan. Ýa gruzçy zatlar goýamok. Ýüzüňizde üýtgedesiňiz gelýän zat barmy? Ýok.
Ertirlikde nämän iýmän gowarýaňyz? Hä şol, syryjagaz, molokojyk, çörejik.

Geçen günlerimizde ýyldyz aýdymçylarymyzdan biri bolan Abadan Halmädowanyň täze klipiniň sahna arkasyna myhman bolduk we gyzykly pursatlary siziň üçin şekile geçirdik. Elbetde, şekile geçiriş pursadynda Ýoldaşy Sapar hem goldaw berýär ýyldyzymyza. Jübütlerimiz bilen klipden soňra biraz gyzykly söhbetdeşlik gurnadyk we şeýle sowallary berdik, Bir gün turaňyzda iki müň bir ýüz onunjy ýylda oýanman bolsaňyz, Google açyp nämäni gözlederdiňiz?
Gowçylykmy näme boldy diýip ýazyp soraýmasak bilemokda. Kontaktyňyzda bir-biriňizi kim diýip belleýäňiz? Çynyňy aýtmalymy Nuştaýda? Balym diýip bellendiň mende. Men men bolsa obýşna adymy Mellak goýdy öýtýän. Sen men kän aýtdym üýtgeden. Ady Mellak goýýan.
Okuwçy döwrüňizde nähili çagadyňyz? Men-ä gowja edepli, diňleýärdim. Ululary diňleýärdim.
Gülýän çagadyk näme? Poslušnice.
Iň gowy görýän daşary ýurt aýdymçyňyz? Meniňki Ariana Grande. Öňem kän aýtdym aýdýan. Beyoncé, Ariana Grande. Sen nemeleri gowy görýäň aýtýan hä? Azeri zatlary gowy görýäň däl sen? Ed Sheeran diňleýär meselem kän. Imagine Dragons diňleýär. Aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Şul aýdym bara gowja biraz ussaly biraz hasratly aýdym aýralyk aýdymy indi undaly hemme bolan zatlary ýalňyşyklar unudaly ýene bile bolaly söýgimiz öçenok diýen ýaljak neme temada. Aýdymňyzyň durmuşyňyz bilen bagly ýeri barmy? Ýok durmuşym bilen bagly däl ýöne köp kişiň ýüregine ýakyn bolar diýip men ynanýan. Söýýänler bir-birine gowuşmaly şoň üçin bir gowja ýürege ýakyn aýdym bolar. Wapşete menem saňa sorag bereýinle şu biz klip zat düşýän ýerimiz nirden bilýäňiz kimden habar alýaňyz siz kim aýdýa size şu sagatdan habaryň bar şu wagt bara siziň syryňyzy açmaly hä aýdyp oturmaň gideli sag boluň işiňiz üstünlik.